Искә төшерәм, бездә ярымфинал. Без тиздән белербез, кем финалга чыгыр. Бүген безнең импровизация һәм инде импровизациянең кагыйдәләре бар. Жюри төрле ситуацияләр бирерләр. Инде шушы ситуацияләрдән без төрле рольләрдә уйнап чыгарбыз. Инде кем нинди рольләрдә уйныйсын, шулай ук алар билгеләячәк. Инде сез әзер булсагыз, Без әзер, димәк без башлыйбыз! Икенче конкурсантыбызны бирегә сәхнәгә чакырыйк. Әлмәт кызы Алина Камалова.
Хәерле кичләр, исәнмесез? Исәнмесез, сәлам, сәлам, Алина. Нинди роль эләгер икән безгә? Әйдәгез әле, хөрмәтле Жюрига микрофонны биреп, алардан ишетик. Түземсезлек белән көтәбез. Бигәбәт Алина, исәнмесез. Сез, сезгә якынрак тема бу. Хатыны өйдә үзе ремонт ясаган. Ире шок хәлендә. Син кайтып кердең, хатын ремонт ясаган инде. Мин кайтып керәм, әйбәт.
Алкышлар безгә.
Матурым, кайттыңмы? Кайттым!
Ура! Аш ишекне!
Рәхим ит! Тагын бер ишекне аш! Рәхим ит! Тагын өченче ишек каян килде монда? Кайттыңмы?
Ниһаять, нихәл, нихәл матурым, ай-яй! Нишлибез без туганнар инде? Туганнар безнеке бит, шуңа йорт та безнеке дип уйладым да мин. Ничек сиңа? Ай-яй, матур!
Искиткеч, әйме?
Люстра кая китте соң безнең? Люстра безнең хә әнә теге почмакта тора, җаным. Нишлисең ул анда духовкада?
Анда әле хәмәк та тора, аңа зәйтүнә дип исем бирдем. Килешәме? Минем бик тә килешә дә бит. Кая соң минем урындык? Синең урындыгың хәзер күршеләрдә, ә күршеләргә мин менә Ишек ясадым. Тозга тизрәк йөрер өчен. Ишек ясадың?
Әйе. Анда бит ишек юк иде. Каян, ничек ясадың? Нәрсә белән? Мин оста пенопласт белән ясадым. Ә сиңа менә бу кишерләр түтәле ничек коридордагы? Син бит кишер яратасың. Мин яратам да бит.
Кишерне хомяк ашап бетергән. Аны ярамый димерсең, хомяксыз гына утыртырга. Яра инде бәйләнмә зәйтүнәгә. Һәм теге беренче этажда бар бит әле беренче катта, әйме, кибет. Мин анда люк ясадым. Товарларны шуннан гына җыячакбыз хәзер. Малай, нәрсәгә анда кәрдинне тотып торасы? Матур булсынга, хәзер шулай ди. Хейден Мейтон, мода такой. Инстаграмда шулай иткәннәр, мин дә шулай иттем. Ә ул китсә нишли ул кәрдин? Ул анда китми, ул ха шунда яши. Син миңа әйдә лучше. Әйдә залга барабыз. Залны күрсәт, залны Кара, күрсәт. Кая син- безнең зал? Син бит шашлык яратасың, әйме? Тукта әле монда, ник залда звонок торасың? Сың ни, менә монда басасың, әйме? Бас әле. Бас әйдә, бас. Чү. Чү, әкренрәк бас, әкрен. Әкрен генә бас. Анда ха минем әнкәй яши. Бездә.
Синең. Минем, ну, Наконец-то!
Әйе. Ниһаять! Хәм иң шәбе беләсезме? Залда хәзер мангал булачак. Син бит шашлык яратасың? Әйе. Все, минем әнкәй шашлык, все, бетте тормыш. Во. Миңа Безгә!
Ярар.
Мин киттем алайса. Кая?
Икенче хатын янына. Эх, син. Мин хәзер кишер түгел, кыяр яратам. Сау бул!
Рәхмәт бик зур.
Рәхмәт, рәхмәт, Алинә. Әлмәт кызы, талантлы кыз, бөтен кулга да оста. Һәм инде Сезнең бәя.
Молодцы, тырышкансыз. Дөресрәге тырыштыгыз. Үзем бер мой асраган кебек булдым. Әйе, әйе, менә шуны әйтмәкче идем. Бик кызык килеш чыктык, көлдек бит. Миңа кызык булды. Кызык, яхшы, молодцы. Рәхмәт, рәхмәт Булат. Зина апа.
Логик линия бик кызык булды. Бер дә өзелмәде. Азакка кадәр матур итеп апарып чыгардылар. Мә бик ошады.